Riperile vayingiseri am amukela ka Bavu Bros Radio nongonoko i vaxumi kasi mudzumbe na mani loko ku nga ri VJ Bavu eh, jaha ra ka makwetsimi hayi eh, la hina hi nga kona swa kha swa kwetsima hinkwaswo swi famba ku lulama hi na ku themba ku ri eh, vanhu hinkwavo lava nga kona Vapfukeli, vatsakeli, vanhu va xume kahle eka siku ra namuntlha ma swi tiva ku ri muvhulu wun'wana na wun'wana hi hlangana kwala hi xumisana nyana i Xitsonga Xitsonga xa ka hina xi saseke swinene hi ku hina hi na maxewetelo yo hambanahambana ririmi ra hina ri entile swinene loko mi xeweta vanhu lava va vuyaku kun'wanyani ku na xewetelo ra kona vanhu lava va nga ma gayisa va sukaku tindhawu to fana na le joni loko mi va xeweta mi ri vuyani ku na ku na ku na maxavetelo mo hambanahambana ku ya hi minkarhi na tindhawu na na swin'wana na swin'wanyani swikhedzekhedze swo hambanahambana hi rihi rin'wanyani xewetelo handle ka ra vaxumi ra vaxumi se ra pfhumba. rin'wanyani i vanhu lava a va vhake nyana kun'wani switsongo ivi va va tlhela va vuya loko mi va xeweta mi ri vuyani van'wanyani i vanhu lava humaku a nkosini loko mi xeweta vanhu lava humaku nkosini mi ri vakhandli hi ya ka vanhu lava. va humaka kwihi ku na lava ku na lava ni nga va rivala ku na lava ni nga ni nga va rivala lava va yi kun'wani hi hi ku hatlisa hi xinkarhana xo hatlisa va hatla va vuya va lavo loko mi va xeweta mi ri vafambi so ku na vuyani ku na vafambi ku hambana exikarhi ka vuyani na vafambi. Kutsongo ngopfu, leraro marito lama wa swi kota ku ma tirhisa hi ku cincana aka swiyimo swo hambana-hambana. Mara rito vuyani ri tala ku tirhisiwa ngopfu ka vanhu lava a va endzile kumbe ku endla for. nkarhi wo leha nyana um mara vafambi i vanhu lava a va fambe nyana xikarhani xitsongo swi nga va swi ri swa siku rin'we ntsena mara minkarhi yo tala marito lama hi ma tirhisa hi ku katsakana um ka ka wona yin'wanyana mhaka yi ngo ni tela miehleketweni ni ku a hi ndzeni hi kona hi langusa ku ri Xitsonga xa ka hina xi entile swinene lera ro na maxavetelo ma hina. a a ma fani a ho xeweta vanhu hi ndlela yin'we minkarhi leyiwani hinkwayo kasi leswin'wanyani swa fana ka tindzimi hinkwato ku ri ku na ku xeweta ka nampundzu ku na ku xeweta ka na nhlikani ku na ku xeweta ka nimadyambu mara loko swi ta ka Xitsonga. swi tlhela swi va na swikhedzekhedze swo hundza kwalaho so i ririmi ro saseka swinene xikongomelo nkulu xa xitichi lexiwani xa Bavu Bros Radio i ku va hi kurisa ririmi ra Xitsonga hi ri ndlandlamuxa ri kula ri ya mahlweni hi vona. ku saseka ka rona hi ta pfa hi vitana vanhu lava va nga na ntokoto wu kulukumba swinene lowu swi ta ka ririmi ra Xitsonga va ta hi dyondzisa swin'wana leswi i ngi na hina a hi nga swi tivi mayelana na ririmi ra hina ra Xitsonga ni tsundzuka loko Giyani Land of Blood ya ha ku ya ha ku va kona a ka thelevhixini vanhu vo tala hi dyondze swilo swo tala leswi a hi nga swi tivi marito mo tala eh, lama a hi nga ma tivi man'wanyana ma nga ma ma olovini swinene eh, vanhu kumbexana va nga swi tivi ku ri recording i nkandziyiso eh, va nga swi tivi ku ri insurance i ndzindzakhombo ku na ku na na swin'wana na swin'wana swo tala leswi hi nga va ku hi swi dyondzini um aka aka aka aka Giyani Land of Blood marito mo fana no vo Nghanakati i marito lama hi nga ma dyondza aka Giyani Land of Blood ni le ku zameni ka ku hleketa man'wana na man'wana mara mi nga va mi ma tsundzuka ma tele marito lama hi nga va ku hi ma dyondzini eka. Giyani Land of Blood. So swi na nkoka ku ririmi ra hina hi ri kulisa hi ri andzisa ri ya mahlweni. A ho hindza hi kona nyana kwalaho a hi kona mara ma swi tiva ku ri hi rhanga hi hindza hindza hi le ka swin'wana na swin'wana hi pfula ndlela yo ya laha hi yaka kona. Eka siku ra namuntlha hi hindza hi langusa swin'wana na swin'wana, ku na swin'wana futhe swimbirhi swinharhu ni twa ku swi nga ni tsakisa ni lava ku hindza hi le ka swona. Hi Ravutlhanu ka nongonoko wa hina wa ta mporoma a hi tlanga vunanga bya Xitsonga Electro. Minkarhi hinkwayo loko ni fane ni mikisa vunanga lebyiwani ni hlanganisa leswi vitaniwaku playlist hi ririmi ra vadyi va tihlampfi ni. Kuma ni dyondze swo tala ni tlhela ni khensa swinene ntirho lowu endliwaka hi tintlambhi hi ku hi tisela vunanga byo saseka na vunanga byo nandziha swinene. Electro hi rin'wana ra ra ra ra rixaka ra vunanga bya Xitsonga laha byi sungulaka kona byi nga va byi sungule malembe ma vo. 2006 kumbe ku ya endzhakunyana laha byi nga sunguriwa hi vanhu vo fana na vo Nozinja. Kahle-kahle rito Xitsonga electro ri te na kulukumba Nozinja. Nozinja loko mi nga va tsundzuki hi laha ku nga huma tinqambi to fana na vo Tshetsa Boys emavokweni ya vona, vanhu vo fana na vo DJ Khwaya va ze va nga tirha swin'we, tinqambi to fana na vo Tiyiselani Vomaseve ti ze ti nga tirha swin'we na nkulukumba Nozinja loyi ku nga muhumelerisi wa vunanga bya Xitsonga so vunanga bya electro hi vona va nga ta na vito leri vanhu va hamba va famba va ya ndhandheni wa malwandle va tlanga vunanga bya Xitsonga va byi thya ku ri hi byona electro hi mhaka ku a ku ri vunanga lebyo hatlisa swinene. leti lebyi vanhu va byi tlangaka emitlangwini a tikhombeni ka swiseveseve ka van'wana swimanimani vunanga lebyiya ivi va famba va byi tlanga ti club yini va ya na le vo New York va ya tindhawu to hambanahambana va hangalasa vunanga lebyiwani nkarhi wolowo a va a va ti bombisa. hi ku cina xichangana a Joni a swi nge za swi va swilo leswi nge le fexenini swinene ku ri vanhu va nga tikuma va kha va cina xigaza a xikontirini hi ku swikontiri a swi kala ni tsundzuka ku na risimu rin'wanyana ri vulaka ku ri hi cina xichangana a xikontirini leraro a va ri busy va hluvukisa ririmi le ra hina ra Xitsonga so vunanga lebyiya bya electro byi vi byi ya byi ndlandlamuka. ku va na switayele swo hambanahambana swa machayelo ya electro laha hi nga vona ku humelela tinqambi to fana na vo hangalasa tinqambi to fana na vo Russian Army va swa swa swa Indian Army vo D_J Slika lavaya hinkwavo na na na na na hinkwavo lava ni nga. va vulangiku a va tlanga vunanga bya electro hi vone tinqambi teto ti va ti kha ri ti humelela e hi malembe malamo so hi laha vunanga bya Xitsonga electro byi humaka kona hi laha matimu ya vunanga lebyiya ma sukaka kona so vunanga lebyiwani i vunanga lebyi namuntlha hi vonaka tinqambi to fana na vo D_J Mfundhisi Vho Salani the producer vho vho vho DJ Ngudla va kha va tlanga vunanga byebyo na na tin'wani tinqambi to tala swinene byi ye byi kha byi kula byi ya byi kha byi ndlandlamuka mara i vunanga lebyi tirhaka ntirho wu kulukumba hi mhaka ku ri bya hi cinisa swinene. Xo hetelela hi hindza ka mhaka ya ya ya Xitsonga Electro a no lava ku khumba nyana kwalaho ka ka Xitsonga Electro hi mhaka ku ri ni twe swi ni tsakisa swinene loko ha ha yingisele vunanga bya Electro hi Ravutlhanu ivi ni vona ku ri swa swi nga va kahle ku ri hi tiva nyana switsongo ku mayelana na ku vunanga lebyiwani byi suka kwihi. Byi ya kwihi? Siku rin'wana swi nga va kahle loko ho kuma van'wana va tinqambi lava chayaka vunanga bya electro ku sukela kwale ndzhaku ivi hi dyondza swo tala hi matimu ma vunanga lebyiwani. Xa vumbirhi ni nga xi khensa ngopfu hi vunanga bya Xitsonga i i ku na tinqambi leti tirhisaka ririmi hi ndlela yo karhi, ku na tinqambi leti ti tirhisaka ririmi ra Xitsonga hi ndlela yo. hlantsweka ri tlhela ri va ri entile swinene um va va va kurisa ririmi leriwani ra Xitsonga hi tindlela to hambanahambana eka vunanga bya vona xikombiso ku nga va nqambi yo fana na um Benny Mayengani ni ta mi nyika um man'wani ma marito lama nga tshama ma tirhisa a ka risimu ku na tiqambi tin'wanyani lava ku hi vulavula hi tona switsongo so ku nga ri khale hi langusele album ya mhani Rifumuni Maceke ka ta Sir Richard Maceke. Hi un'wana wa vanhu lava ririmi ra vona ra Xitsonga ri nga dzika swinene hi un'wana wa vanhu lava ririmi ra vona matirhiselo ya vona ya ririmi ra Xitsonga ku nga ma xiyimo xa le henhla swinene so na swi tiva ku ri loko vunanga byebyo byi ta va byi humile vanhu vo tala va ta kota ku swi twisisa leswi ni swi vulaka ku nga va ku ri album ya vona yo sungula ku ri va yi endla va ri voxe. mara hi ta va hi kha hi kuma swo tala kwalaho so hi ta mi tisela byin'wana bya vunanga bya kona loko byi ta va byi ri kona xikombiso xin'wanyana i n'wana wa vona Heavy Maceke album leyi nga huma eka lembe leri nga hela ku na risimu leri vitaniwaka xihuhuri a ka album liya so a ka risimu leriwani ni ta. Ni ta tshaha swin'wanyana swa leswi nga kona a a ka risimu leri a ni swi tsalangi helo ni ta ringesa ku ri swilo hinkwaswo leswi ni lavaka ku swi tshaha ni swi vula kusuka a nhlokweni so u ri rin'wani ra masiku ni ti tshamele kaya ni ti twela mumu wu hisaka ni veke na swimatani kwala tlhelo ka mina ku ri swi biwa hi moya ku hisaka. A ku xihuhuri hi lexi xi ta xi qondhe kwala, xi nga ha hlula xana muti wa tatana? Hi xitshuketani ku ta marito ya mbava, A xi tsutsumiwi, n'wana wa mina. U xi komba hi ritiho, u ta vona xi ta hundza, ni ku ma fa hi hlomulo ni kombetela. Hi lexiya manani xa ceceleta, ivi ni nghena ndlwini le ya tatana, ni langusa mintirho a nga yi siya, xana ntamu wa tatana wu nga lova na? Ni ta yi tsema kwalaho. So xitori lexiwani loko mo lava ku swi lavisisa ku ri marito lama nga tirhisiwa la ma nga va kha ma vula yini, xihuhuri lexi vulavuriwaka hi xona ku nga va xi kha xi vula yini, i swilo leswi swi. swi endlaka ku ri miehleketo ya n'wina yi tlhontlheka nyana mi tikuma mi karhi mi hleketa loko ri ya mahlweni ku na la va vulavulaka marito ma ku ri mi tiyisile malume xihuhuri na xi vona loko xi ta xi ri na matimba xi nga mi hlula loko ri ya ku heteleleni ri vula marito ya ku ri. leswo tsekatseka swi nge ni pfuni hi nchumu no fanele ku tiya ni wanuna so hi leri i risimu leri ri lava ku ri munhu a tshama hansi a dya marhambu ya nhloko ku ri handla loko risimu leriwani ri nga va ri kha ri vulavula hi yini marito lama tirhisiwaka laha ku nga va ku ri swifaniso swo kombisa yini na. And then ku va na rin'wanyana risimu me ni mi nyika xikombiso hi risimu ro ro hetelela ku nga risimu ra Beni Mayengani leri vitaniwaka ku ri va ta xi kuma so aka risimu leriwani Beni Mayengani u ri mpfula a yi nga neli a vuhosi bya misava leyi ka hinkwayo va ka khwela ntava va nga vona fene i ntswana ya mani yi ngo vukula tshava ximbutani xa makhelwani u nga mamisela n'wana makhelwani a va mamiseli, hi mina tshava a ni tikiwi, hi mina nambu a ni lerisiwi, ni mbewu ya byasi ni mila ematini, ni mbewu ya byasi ni mila amaribyeni, lexi va xi lavaku va ta xi kuma. Ni nga va ni hupe man'wanyani marito mara ri fambisa swin'wani swo yelana na sweswo. So loko mi ri langutisini risimu leriwani, ku ri ku vuriwa yini eka marito lamawani munhu swi nga n'wi tikela nyana um ku swi kuma swi nga tika nyana ku ri u swi tlhantlha u ze u fika laha u ngo himpelampela na ri twisisa ku ri um risimu leri ri vula yini rito hi rito so a ni lava ku hundza ka leswi hi mhaka ku hi swin'wana swa leswi ni vonaka swi swi ri leswi kurisaka ririmi um ra Xitsonga leswi loko vanhu vo swi tekela nhlokweni va nga tikuma va dyondze swo tala swinene. Hi ririmu leriwani hi mhaka ku swi fambelana na ntirho lowu hi wu endlaku kwala ka Bavbros Radio hi yisaku ririmi leriwani ra Xitsonga a mahlweni hi ringeta ku ku ri kurisa hi ta hi ya nghena a ka mhaka ya hina ya siku ra namuntlha mara hi nge za hi ya ka sweswo a hi rhangeni hi yindza nyana hi le mavhengeleni. Bavbros Radio xihungasi xa xihungasi xa wena.

matitwelo ya hina na ntolovelo wa hina hambi nkarhi wun'wanyana mi kuma ku ri munhu loyi hi nga tshama kusuhi na yena i munhu loyi a vulavulaka Xitsonga mara loko hi n'wi vona ro sungula ho swi teka ku hi leswi leswi a nga le dorobeni swi nga endleka ririmi ra Xitsonga a kha a nga swi tivi ivi ku va na leswi mi kuma ku hi gina hi va hi swi vulini kumbe hi va hi swi endlini hi mhaka ku hleketa ku ri vanhu lava yi nga le kusuhi na hina ririmi leriwani ra hina a va ri twisisi so no lava ku mi xerhela swin'wana swa switori swa mina. leswi nga tshama swi ni endlekela hikuva ni kha ni hleketa ku ri vanhu lava va nge le tlhelo ka mina ririmi ra Xitsonga a va ri tivi kumbe a va ri twisisi so a ka nongonoko wun'wanyana hi ve hi vulavula hi tindlela leti hi nga kurisaka hi rona ririmi ra Xitsonga ivi van'wani va vayingiseri va va va kha va kombisa ku ri yin'wani ya tindlela leti hi nga ti tirhisaka ku kurisa ririmi ra hina I ku va hi ri tirhisa hi ri vulavula so minkarhi yo tala ri va ri hi lahlekela hi mhaka ku swi fika laha hi nga ha ri tirhisiku swo fana na loko no nghena thekisini ni tshama tlhelo ka munhu loyi ni la ta n'wi vutisa ku thekisi leyi mali muni nkarhi wun'wanyana mi ta kuma ni nga n'wi vutisi hi Xitsonga ni fika ni ni n'wi sukela hi xiZulu na yena a tlhela a hlamula hi Zulu mi ya kuma ku a kahle kahle munhu yaloye a ku ri. i Mutsonga na yena mara a ni swi tivangi hi mhaka ku no hleketelela ku ri munhu un'wana na un'wana loyi ni hlanganaka na yena Xitsonga a nga xi tivi so loko ni ta ni lemuke sweswo malembe nyana a ndzhaku ni sungule ku tirhisa Xitsonga swinene lero loko ni hlangana na munhu. ngopfungopfu vanhu lavakulukumba ni ni ni fika ni va hlamula ni va hlamula hi Xitsonga loko va nga swi twisisi hi kona hi nga ta zama matshalatshala man'wanyana mara ni rhanga la ka Xitsonga la swi sukela la ni nga hlangana na mukhegula van'wanyana va kha va lava ku pfuniwa hi hi back ni ri hala Bedford View a a Joni so loko. ni zama ku vulavula na vona ni swi twa ku a va minkarhi yo tala a ni a ni a ni tirhisa xinghezi loko ni hlangana na munhu wo ka ni nga n'wi tivi so mukhegula lava va nga ri mukhegula wu vo khegula swinene mhani a ni swi teka ku i vakhegula va lava va le madorobeni so loko ni fika ni tirhisa xinghezi swi kumeka na ku a hi twanani. ivi ni tirhisa Xitsonga naswona swi tika nyana mhaka ku na Xitsonga a va nga xi twi ivi ni ze ni ni ni ni cincela ka rin'wanyana ririmi ivi loyi a nga ni tshikisa Xinghezi i kulukumba wun'wanyana ni nga hlangana yena yena i a nga va a ri na malembe ma vo thirty something . ni hlangana na yena ni fika ni n'wi hlamula hi xinghezi a ku ri two thousand and fourteen ni ri a yunivhesiti ya Pitori ni wa ku fika yunivhesiti ku vulavula xilungu u swi tsakela njhani xilungu wa xi rhandza loko wa ku fika leswi ni u ni vutisa ti-direction ni n'wi hlamula hi xilungu a nga ni twi kulukumba loyiwani ivi a ku vulavula ririmi rini ku ni vulavula Xitsonga a ku swa antswa u vulavula hi ro mara yena a vulavula Xizulu a ni byela hi Zulu loko ni vulavula hi Xitsonga. ivi a ni twisisa ni vhe ni ku a mina na ha vulavuli hi xinghezi loko ni hlangana na munhu ni ti tirhisela ririmi ra mina so na namuntlha um na ha endlisa sweswo ko va na switori leswi ni lavaka ku mi xerhela swona um leswi swi nga ni ni khakhisa nyana hikuva kha ni hleketa ku ri um vanhu lava nge le kusuhi na mina um ririmi ra xitsonga a va ri tivi So nina chomi ya ka Mphambu, ingaku switori leswi hinkwaswo swi ri swimbirhi swi ni endlekeli hi ri swin'we. Nina chomi ya ka Mphambu ni nge yi vuli hi vito hi ku a hi twananangi. So a hi nghena a UJ hi 2015 hi hlangane kona ivi hi fika hi tivana ku hi matsonga loko hi hlangana siku ro sungula a hi nga a hi nga tivani ku ri hi matsonga xitori lexi fana na xin'wana ni nga tshama ni mi xerhela xona ka nongonoko wo sungula ku loko ni fika U_P na kona ni hlangane na munhu wo sungula hi vulavula hi xinghezi ni nga swi tivi ku i mutsonga ivi lembe leri taka ni ya nghena a U_J ni fika ni hlangana na nkulukumba wun'wanyana a ri mutsonga hi vulavule hi xinghezi hi ze swi fika laha hi nga tivisa swi kumeka na ku a ah, ngwenya leyiwani i mutsonga na yona so a hi ti vulavulela xitsonga hi vhela hi tolovelana hi mhaka ku hi matsonga hinkwenu so ku na sesi van'wanyana i munghana wa mina sweswiwani a ku nga ri munghana wa mina nkarhi wa kona um va vulavula xitsonga na vona and a hi nga swi tivi so a va hlawuliwini ku ri va va class rep laya siku rin'wana hi tikuma hi tshame na vona tlilasini hi nghena tlilasini ya physics mina ni fika ni tshama laha a na ha tsundzuki ku vona va tshame xikarhi ndzeni ku tshama jaha ra ka mphambo a hi henisi a hi henisi jaha leriya ra ka mphambo so loko hi tshame laya munghana wa mina wo sungula ku hlaya u ri heyi hi tshame na class rep namuntlha a ni tivi ku a nga swi tivi ku leri ra class rep i rito ra xinghezi hambi va nga xi twi xichangana va ta ri twa se ha mara hi swi vona ku ha ha ve le ku tweni ka xona. hi maendlelo ya vona hi swi vona ku ha lava hayi a va le ku tweni ka nchumu heyi va heli ngopfu ene nga va va tshame exikarhi ka hina loko ni nga hoxisi hi ya mahlweni hi vulavula hi tibulela hi khoma mabulo hi kha hi vulavula hi vona ivi lera chomi ya mi ri fana ra na u fane u tsake ngopfu u tshame kusuhi na tlilasi ref. a ni tivi ku swi tsakisa hi yini ku tshama kusuhi na class rep mara ni loko ma ha fika yunivhesiti ku na vanhu lava um va xiyimo xa le henhlanyana leriya ro hina ve le kaya ve le xitandini a hi swi tolovelanga ku tikuma hi ri kusuhi na vona so hi tikuma kha hi vulavula hi vona. ivi tidyondzo ti sungula se hi fane hi hi hi focus-a ka leswi nga ku endliweni a tlilasini loko yi chaya hayi hi ya mahlweni hi vulavula se va hi xeweta munhu loyi se yi chayini tlilasi ni ta ka nkarhi wo leha va hi xeweta hi Xitsonga ivi va heta va hi hleka. Ku ri heyi hi nga ha tivi no hi ta khoma nsinya muni hambi ho suka hi tsutsuma hambi hi endla yini se swi kumeka na ku hayi i munhu wo olova i munhu la nga na vuxaka swinene hi vhela hi va vanghana hi mhaka ya sweswo ku fikela na namuntlha na sweswi ha ha ri ku vanghana hi ve hi va group yin'wanyana ya Matsonga laha tlilasini leyi a yi dume hi huwa ni ve ri matsonga ha rhasa hi swin'wana leswi ni nga swi twisisiku ve ri matsonga loko hi vulavula ha rhasa so a ku ri mina na jaha ra ka mphambu na tlilasi rep ku heta ku va na kulukumba wun'wanyani wa hala ximixoni ku heta ku va na kulukumba wun'wani wa muvhenda wa hala tlhelo ra le vuwani. kumbe a eli man na a na ha tsundzuki kahle mara a tiva Xitsonga so a hi ri group leyiwani hi ri five a hi hamba hi tshama swin'we um masiku hinkwawo hi jikajika swin'we hi kha hi vulavula Xitsonga so a hi rhasa hi ku ya hi leswi vanhu a va vula swona um mara hina a ho ti tsakela um hi ti vulavulela Xitsonga xa hina lexi hi ti tivelaka xona swi swi hi tsakisa swinene so group liya. yi ve group ya huwa ngopfu ku pima laha man'wani ma ma lecture va nga ze va hi hambanisa loko swi fika ka matshamelo a tlilasini ni tshama ni tekiwa ni ya tshama a mahlweni le mahlweni mahlweni leyi mhaka ku loko ni tshame na group leyiwani ya Matsonga bulo a ri tshama ri ri kona hambi tidyondzo ti ri ku yeni a mahlweni. so xin'wana xa vumbirhi xitori hi hundza ka xa class rep xin'wanyana xa vumbirhi um hi loko siku rin'wana a ni tshama race leyi va yi vitanaka yi saratoga a u j a doreen fontein so jaha le ra ka mphamvu leri a ri tshama ka yin'wanyana race a yi le kule mara ti-race leti um vinyi va tona i vanhu van'we leraro loko ku va na mitlangu wu ta hlangana so a ku ri na ntlangu wo karhi a wu a wu khomeriwa a ka rest ya mina va rest leyi ya jaha ra ka Mphambo a va fane va ta na vona mina ni nga a ni nga swi tsakeli ku ya a ni munhu wo rhandza munyanya ni tiphati phati a ni yo ti tshamela ron'wini se jaha ra ka Mphambo ra ta ri ra a hi fambi hi ya vona nyana hambi ho ka hi nga tshami ngopfu. se ni ti koka koka ni ya a no ti segula fambani mi ya lava nga swi tivi ku ti ku ti segula swi vula yini a va yi va ya swi lavisisa so ni ti segula ni ya ni famba na jaha ra ka mphambu so hi fika hi yima a crowd-ini a ku ri na xiteji xi kulukumba ku ri na ti-performance ti kulukumba hi yima. um egirawudini hi le ndzhaku leyi mhaka ku hi leti hi letinyana so laha mahlweni ka hina a ku yime vo sesi vambirhi lowun'wanyana a khome khapi nyana ya swinwi swo karhi leswi ni nga swi tiviki ku ri a ku ri yini mara lexi hi nga xi lemuka endzhaku ka karhi i ku a swi nga talangi endzhaku ka karhi nyana a swi nga talangi mara a swi nga lavi ku hela mi tshama vo munhu a khome nghilazi siku hinkwaro yi ri na swinwi switsongo mara swi nga lavi ku hela so hina hi ze hi teka mabulo hi tona ku hayi juzi leyi i khale yi khomiwini vanhu va hosi a yi heli so hi ti tekela and a hi ri vanhu vo ti vulavulela xi mi hi ti tekela mabulu hi juzi liya kwale yo khavisa leyiwani ko bombiwa hi yona a ko va swilo leswi nga ku nwiweni um ko va ku ku bombeliweni ka vanhu ende hi yime kwala kusuhi na kusuhi ende se swi nyanya ku hi hlekisa hi mhaka ku hi ri a va hi twi se hi nyanya ku va hleka ku ri havi le ku tweni ka nchumu se loko hi vona ingaku swa solisa nyana va nga ze va swi hleketelela hambi kha va nga swi twi ku hi vulavula hi vona hi endla ingaku hi vulavula hi leswi nga ku humeleleni le a xitejini le se loko mabulu ma lamo ma kha ma ya mahlweni mi ta ni khomela a na ha swi tsundzuki ku ri i yini xo huma ndleleni swinene hi nga xi vula lexi nga endla ku se va ze va hi hlamule ku a hi yime nkarhi wo leha leswin'wanyana swa swa khapi na juzi yo ka yi nga heli hi nga ku a va nga ri na mhaka na swona leswi hi nga swi vula a swi ri mayelana na misisi leyi a va yi lukile mara a ku nga ri timhaka to nkingha a hi nga va chingele ku ri misisi leyi a yi bihile kumbe ko va na swin'wanyana hi nga swi vula hi yona or a hi vulavula hi timhaka ta ku munhu lo mina lowo ni khoma misisi tanihi n'wanuna ni ta swi twa ku na munhu la nga ni khoma misisi mara misisi ya vavasati hi mhaka ku yo fika yi khomanisiwa na swin'wanyana lowu wo fika u yi khoma a nge swi munhu swi nga endleka a nga swi twi ni vula ku yi khumba kunene swi nga endleka a nga swi twi ku ri u n'wi khumbini se a hi vulavula hi sweswo mayelana na misisi so. jaha ra ka Mphambu a ri lava ku swi ringesa ya se ni swi tsundzuka kahle a ri lava ku swi ringesa ku hi pela pela swilo leswi ni swi vulaka swi nga va swi ri ntiyiso swi nga va swi ri ntiyiso na so loko ra ha lava ku ringeta a ni swi tivi hi mina ni nga ringesa kumbe hi rona ri nga ri lo a ha lava ku ringesa ku hi pela theory leyiwani hi yona ya tirha na ivi se va jika va hi langutisa va ku phela na mitwa. yo ende lexi nga endla ku ri hi va sure sure sure ku a va hi twi i ku ri munhu loyi a va yimi a tlhelo ka yena u i mukula u langutiseka ingaku i mukula na vona va langutiseka ingaku i mukhalabye nyana ngibona se va ku heyi phela na mitwa ha siku rero ha swi fanangi na swa na swa class rep hi mhaka ku se kwalaho timhaka a ti bihini se hi vulavuli swo tala ngopfu na tikhapi ti-juice ti chingheriwini um misisi hinkwaswo se a swi hlanganani hlangananini loko va vurise sweswo hi swi vona ku ha la a ya ha vikeki hi mhaka ku se a hi vulavuli a hi va hetini kahle kahle se hi vhela hi va hi miyelisa sweswo hi nga ku hi yo neliwa hi pfula vusiku hinkwabyo hi kondza hi famba hi nga ha yi lulamisangi mhaka yaleyo se jaha leri ka mphambulo ri famba ri ri hayi tende mhani tshama kona tende mhani tshama kona swi ta sala swi vonana na wena ya. so hi swin'wana leswi swa switori swo tsakisa leswi a no tsakela ku mi xerhela swona namuntlha loko ni langusa nkarhi wa kona wu hi siyini swinene hi ta va kha hi gimeta nongonoko wa hina hi ndlela yaleyo n'wina ma ha ku hi joyinaku a wu mi tsutsuma vo ri vana ri chikotuwa hi ta hlangana ka nkarhi lowu taku eh, minjhani mihaxi na vayingiseli kwa va bavu bros mina no la khomenta ka game leya sundhouse loko yi dyiwaka cave two not game leyi tlangiwanga kahle hi mhaka yini na team hambi yo va yi ri na vatlangi va ku tala va quality ku vanhu lava ya va tivana va tolovelana va communicate kahle swi teka nkarhi swinene hi leswi swi nga ha na swi vona hi game leya sundowns phela almost xikimi lexiya a xi cinciwi hinkwaxo ku sukusela ka goalkeeper a nga ri na that communication leyi talaka ku va kona ka ka starting level leyi yi nga toloveleka ma swi vona lexi ni xi twisaka na kota ku xi vona i ku yes vatlangi na vona mara ku va adapta ka ka ka ka ka fomu leyi nga ka yona a yi fanelanga ku va cinca hinkwavo hi nkarhi wun'we yi boheka ku cinca hi two two hi one one two two ma twisisa so game live yi ni kombisa kahle ku no um quality na yona